Drip i lan y môr. Sut y byddai pobl yn mynd am drip i lan y môr cyn bod yr un bws yn y wlad? Wyddoch chi? Wel, fe glywais mam-gu'n dweud ei bod hi wedi bod am drip i lan y môr lawer gwaith mewn gambo fawr a dau geffyl yn ei thynnu. Rwy'n cofio unwaith, pan oeddwn i tua naw oed, meddai mam, mam-gu, gweiddodd fy mam arna i am chwech o gloch y bore. Corais o'r gwelir unwaith oherwydd gwyddwn mai hwn oedd diwrnod mawr y trip i lan y môr. Rhedais i'r ffenest i weld sut fore oedd hi. Gwelais fod yr haul wedi codi, roedd hi'n mynd i fod yn ddiwrnod braf. Wedi gwisgo fy ffrog haf a mynd i lawr i'r gegin, Gwelais fod Mam yn brysur iawn yn rhoi bwyd mewn basged fawr. Dwi ne dair torth wenith fawr, hanner cosyn o gaws, menyn, jam, cacennau o bob math a dwy deisen o fale. Gwyddwn mai Nhad a Wil y Gwas fyddai'n bwyta'r rhan fwyaf o'r ddwy deisen am fod y ddau'n hoff hoff iawn ohonyn nhw. Wrth fwyta fy mrecwast, edrychwn allan drwy'r ffenest A gwelwn Wil y gwas a'n nhad yn dod â'r ceffylau o'r stabl ac yn tynnu'r gambo o'r cartws. Erbyn saith o gloch, roedd pawb yn barod i gychwyn. Yn y gambo yn awr, roedd nhad, mam, Wil y gwas, Nel y forwyn, Iwan, a Gwen, Tî'n Fron, a'u tad, a'u mam, a minne. Byddai teulu Tî'n Fron yn dod gyda ni lan y môr bob blwyddyn am eu bod yn gymdogion i ni, a hefyd am eu bod yn ein helpu ar y fferm amser cynhaeaf. Gwelodd y nhad, Jiap! ar y cyffyle ac i ffwrdd â ni. Roedd taith o saith milltir o'n blaen cyn cyrraedd glan y môr yn Llangrannog. Cerdded a wnae'r ceffylau ac felly caem ddigon o amser i weld popeth ar y daith. Byddai nhad yn dweud enwau'r ffermydd wrth fynd heibio wrthon ni, a byddai Wil y gwas yn codi law ar bawb a oedd wedi codi'n ddigon bore i'n gweld yn mynd heibio yn y Gambo. Weithiau, Deuem at ryw fawr serth. Byddai'r dynion yn mynd i lawr o'r gamp o bryd ynni ac yn cerdded wrth eu hymyl, er mwyn gwneud y llwyth yn fwy ysgafn i'r ceffylau ar y rhiw. Ymhen dwy awr bron, fe ddaethon ni i olwg y môr a thraeth melyn Llangrannog. Woohoo! gwaeddodd nhad ar y ddau geffyl o flaen hen dafarn y pentre. Daeth pawb i lawr o'r gambl. Tynnwyd y ceffylau yn rydd a'i roi yn stabl y dafarn nes bydden ni'n barod i gychwyn y daith yn ôl. Wedyn, aeth pawb yn llawen iawn tuag lan y môr. Rhedodd Iwan a Gwen a finnau'n droed noeth ar hyd y tywod, ond aeth y gwragedd ati ar unwaith i baratoi bwyd. Tynnodd Mam liain gwyn glân ar y tywod, a chyn bo hir, roedd naw ohonyn ni'n eistedd o'i gwmpas yn bwyta ac yn siarad ac yn chwerthin. Diwrnod bythgofiadwy oedd hwnnw. Gallwn adrodd llawer ragor o hanes y dydd, gallwn ddweud am y trip a gawson ni yn y cwch a sut y bu i Gwen a Nel y forwyn ddioddef o salwch môr am dipyn bach. Gallwn adrodd yr hanes am Iwan yn mynd ar gefn yr asyn bach hwnnw am geiniog, ac fel y stopiodd y creadur styfnig ym mhen draw'r traeth a gwrthododd y genwl. Ac wrth gwrs, rhaid i mi beidio ag anghofio'r hen bysgotwr hwnnw a werthodd ddwsin o sgadan i Mam, Tudur oedd ei enw, ac fe ddywedodd wrth Gwen a minnau mai gwallt merched y môr neu'r môr forynion oedd y gwymon gwyrdd oedd yn chwifio yn ôl ac ymlaen yn y dŵr. Am bump o'r gloch roedd yn rhaid i ni gychwyn y daith tuag adre. Rhoddwyd y basgedi a'r llestri yn ôl yn y gambo unwaith eto a thynnwyd y ddau geffyl allan o stabl y dafarn. Yna, neidiodd pawb i'r gambo ac i ffwrdd â ni. Wil y gwas oedd yn gyrru yn awr a'n nhad yn smocio ei bibell yn gysurus yn ei ymyl. Wrth ddringo'r rhiw allan o Langrannog, edrychai pawb yn ôl yn hiraethus ar y tywod a'r tradd. Deuai dwy neu dair gwylan i'n dilyn ar ein taith, fel pe baen nhw'n methu ffarwelio â ni. Ar y ffordd adre, bu Gwen, tîn Fron, a minnau'n rhifo faint o gregyn gwynion glân y môr oedd gennym. Ar ôl cyrraedd adre'n ddiogel, cefais i fynd i'r gwely'n gynnar. Ond bu raid i nhad, mam, Wil a Nel odro'r gwartheg wedyn, a bwydo'r anifeiliaid i gyd cyn mynd i'r gwely, a dyna i chi hanes trip i lan y môr cyn bod yr un bws yn y wlad. Dyma llun o olygfa o lan y môr, a mi fyddwch chi'n ateb cwestiynau am y llun yma mewn munud ar ôl, ar ôl i fi gyflwyno'r uh, gwahanol bethau sydd yn y llun. Dyma gwylan, gwylan, gull, gwylan y môr yw seagull, Dyma'r gorwel. Y gorwel yw ble mae'r awyr yn cwrdd â'r môr. Mae'r llinell eitha yn syth ar y gorwel. Llong. Goleidi. Lighthouse yw goleidi, ble mae'r golau yn dangos i'r llongau ble mae'r creigiau. Clogwyn fan hyn. Clogwyn ar y cliff. Cwch modur, sef cwch gyda modur arno fe, motor yw'r modur sy'n helpu fe i, sy'n pweru'r cwch i wneud e fynd. Cwch hwyliau o ochr yma, gyda hwyl arno fe, sail yw hwyl, cwch hwyliau. A wrth i ni deithio lawr fan hyn, ogof, mae ogof yna, cave yn Saesneg, ogof, craig, yn dod mas o'r dŵr fanna, Cwch bach da ni fan hyn. Morlo, neu seal yn Saesneg yna, morlo yn y dŵr. Morfran, yw fath o aderyn sy'n ar lan y môr. Seren fôr. Cranc. Cregyn. A o dan yn y pwll dŵr yn fan hyn, mae gyda ni cimwch fan hyn, sef lobster, cimwch. A gwymon. Gwymon Bryn, seaweed, gwymon. Gobeithio mi fyddwch chi'n gallu ateb y cwestiynau am yr olygfa yma. Un. Beth yw enw'r planhigyn gwyrdd sy'n tyfu yn y môr? Dau. Beth yw enw'r twll mawr tywyll yn y graig? Tri. Beth sy'n rhybuddio morwyr fod creigiau'n agos? Pedwar, enwch ddau aderyn sy'n byw ar lan y môr. Pump, o beth y bydd plant yn gwneud castell ar lan y môr? Chwech. Creigiau wedi eu malu'n fân gan y môr yw tywod. Beth yw cregyn? Saith. Enwch ddau o greaduriaid y môr a welwn ar y traeth. Wyth. Beth sy'n gyrru cwch hwyliau? Beth yw gorwel?